Bai yigi tene di e palabra salares, e ta bini for di e palabra salu. Salu tabata asina importante ku nan asta hinkele den e manera ku nan ta indiká e suèldo ku bo ta haña pa bo bai kumpra salu kuné despues den tempu di e romanonan. Ta e sòldá romanonan tabata risibí pago pa kumpra salu. Esaki ta mustra nos kon balioso Salu tabata den e Imperio Romano. Pero Kòrsou tambe a purba pa logra gana algu ku Salu. Un tempu nan tabata yama petroli oro pretu, pero promé kesei tabatin oro blanku. Ki kesei ta? Salu. Pan wak e bahia di Sint Marie. E saliñanan ta transportá nos den un tempu ku a pasa pa historia. Ke tu bai nos ta topa salu, i ke tu bai e ruinanan t'ei. Tur hende kier a purba wak kon nan por a haña un pida di e bolo di e oro blanko kinan. Remarkabel ta ku den e área chikitu kinan bo tin Siberi, bo tin Rev, bo tin Yankok i bo tin Hermanus, tur ku nan propio saliña pa nan por wak kon nan por saka salu. Agua salu ta bini di pafó, den e bahia nan tin manera dam, i nan ta lag'é para gewoon, laga solo mes laga e awa evaporá. Una bes e awa evaporá, loke por ta sobra ta salu. Ok, ayabanda tin yen turista ta saka potrèt di flamingo, pero si bo bai bèk den tempu, akinan tabata tur kos ménos ku un atrakshon turístiko. Trabou duru ta tin aki, rumannan. Komo trahadó bo ta tin un solo kayente riba bo kabes, sin niun sombra nada, abo so ku e solo. E otro kos ku bo ta bezig kuné ta salu. Salu, ora bo para den salu kontinuamente e ta seka bo kueru, e por iritá i den e salu kinan ta ku piki. E skòp bo tin ku dale kibra anto pone na kantu riba loke bo ta mira ta e bandanan e pasionan ku tin. Bo ta haña yen serito serito di salu. Mi no sa papia di e solo, no sa papia di e salu pero un otro kos mas, siegu. E salu, e kristal, e blanku ta hasi hende siegu òf e ta daña un hende su wowo. Bo tin comprende cu den un tempo na e manera tempo na ey no tatin breli solo, no tatin proteccion pa bo wowo manera nos tin awor aki. Na Boneiru e catibonan tabata yama e trabao aki fierno blanco. Wak, nos ta canando bay den direccion ey. Eynan e entrada. na e bahia ta. Mester transporta e salu, pero aki no ta mustra manera un lugar adecua pa transito di e salu. Pero bo sa kico? Ya cu nos ta aki, mi kier mustra bo staan un otro cos.

Loke ta mi traes akinan ta un kalk oven, un forno di kalki. Mi tin ku bula den pa bisa esaki, wak. Nos a kabe mira e forno di kalki, pero e pregunta ta, pakiko ta usa un forno di kalki? Kon nan tabata usa e den antaño? Anto esei mi ta kere e mihó manera pa mustra esaki ta dor di. Cu en par di video cu mi haya pone nan hunto pa asina nos paña un bon idea con e cosa ki ta funciona cu un forno cu un hende traha di forma miniatura pero e principionan ta mescos. Ata e forno chikito. Den dje ta pone un lag di palo, un lag di piedra di kalki of kokolishi y di e forma aki ta keda yena e forno te ariba. Den e apertura te abou ta sende candela y e forno ta yega e temperatura optimal di nuebecien grado celsius. E ora ey un reaccion quimico ta tuma lugar y bo ta haya calki bibu. Basha awa riba e calki bibu y bo ta haya un otro reaccion quimico. I na fin dje proseso bo ta haña manera un plamur, esaki bo por usa den konstrukshon pa plancha muraya, pleister muraya i tambe sement. Kalki bibu, tera, mesklá ku awa ta bira e material pa pega bloki. Na diesocho trinta i shete nei, Monseñor Nieuwend a logra haña e terenonan aki, pero ta den e mesun aña a bini un. pader hoben Kòrsou ku a hasi un diferensha inmenso. E pader aki a bin ku un mishon, invertí den bida di hende. El a siña e pobernan lesa, el a siña nan skibi. Su kurason tabata bati pa katibu i pobernan, i e ta bisa mester bini abolishon di sklabitut. Awo, den kuenti aki dies ai awor aki. E pader aki ta tin un vishon pa eduká e pueblo. Pero kon bo ta hasi esaki? Dor di siña e idioma ku e pueblo ta papia. Ta la bai, la siña papiamentu. Anto e a skibi e promé dikshonario. Papiamentu Ulandes, Ulandes, papiamentu. Pader Putman tabata si algu mas den su diksionario. Bo daña diálogonan den e diksionario ku ta dunaba un fil pa e idioma. Un diálogo entre tata ku yu tokante kalki. I ta den dje nos a topa terminologianan manera kalki bibu, kalki pagá, piedra òf kokolishi kimá. Oke, nos a bin fis Santa Rosa te aki, pero mi ta bisa na unda aki ta ainda. Pero un kos mi tin ku bisa ku aki nan mi a bin topa loke ántes tabata pilánan ku ta sirbi komo fundeshi pa un barak di di dos guera mundial. Anto si nos sigui bai mas ariba Nos ta bin topa un uitkijk post. Na esaki ta kos ku mi ta asina great pa wak. Check it out! Dikon mi a bini aki? Pasobra aki nan bo baña un bista kon leu. e parokia di Santa Rosa tabata. Ora Pastor Putman a kuminsá ku su misanan, no ta tin edifisio, no ta tin dak, ta gewoon nan ta yam'e kos ei un misa di yerba. Anto bo ta yega, bo ta sinta solo ta kimá bo, ora áwasero kai ta kai riba bo, anto tòg e hendenan tabata bini. Anto despues. di misa, e katibunan tabata bai bekse ka nashon, anto e otronan ku ta liber tabata bini te na ròndeklèp, kaminda nos ta aki, pa bin buska piedra anto kana bai bèk. Un dado momentu nan a kaba ku un fòrno di kal ki aya na Santa Rosa, anto hendenan Tabata trese piedra. Nan tabata pone piedra pisá e riba nan kabes, pero den formashon di manera un trein, un tra e otro, kuarenta pa sinkuenta hende pa yuda ku konstrukshon di e misa. I nan ta konta kon e kos aki taba bai, un hende ku un bandera dilanti, Di sesu tras un hende ku un kachu, otro ku dos pidaheru i kantando. Nan ta marcha bai hasi loke nan tin ku hasi, anto ku un tempo basta haltu ku Pastor Putman mes tabata keda asombrá. I bo sa kiko ta e kos? Nan keda haña nada bèk pa nan trabou. E úniko kos ta pa nan por a bebe algu. Pastor Putman tabata duna nan awa, anto ta puntra nan, Asina ta bon? Antanan ta kontest'é, Mashá, mashá bon! E tres palabranan aki tabata sirbi komo punto kulminante di Putman su alegria. Bo por kere ei riba nos, tata? Poko sodao aki ta musta un poko onsmakelik, pero nos tin ku bai otro banda awor aki nan, pasobra einan tin un kas. Anto n'e kas ei nan ta menshoná den algun dato históriko. ku nan tabata usa kalki di un otro manera. Ban wak. Teinstra a yama e kas aki tras e kas privá prinsipal den Breistraat. Pero den kura aki nan ta usa kalki bibu di un manera hopi práktiko. E tereno aki ta duna nos un datu pekuliar di mas o ménos shen aña pasá. Nan ta bisa ku ta tin un renbak ku un kranchi grandi, anto pegá ku e renbak un batkuip di piedra. Mas patras ta tin un lugá, un lugá kon lo por deskribié, un lugá sekreto. Ta trata di un lugá riba e tereno ku e sirvientenan tabata hasi uso di dje. E tabatin tret di palu E planki ku buraku den dje. E lugá sekreto aki tabata funshoná komo tualèt. Pero bo mesa, kaminda tin tualèt, tin holó malu, i e manera ku nan tabata kombatí e holó malu tabata ku kalki bibu. Awa, unda ki banda lo bo por haña kalki bibu? Wèl, un kos nos sa sigur, ku riba e mapa di Werbata ta indiká ku na Ref, djisei banda, ta tin un fòrnu di kalki. Ke men no muchu leu for dje kas ta tin produkshon di kalki bibu. Danki Dios nos tin algun potrèt bieu ku ta mustra nos kon e forma di kalki na ref tabata, pasobra e forma mes a pasa pa olvido. Ke mera asina nos ta mira ku kalki bibu no tabata wòrdu usá solamente pa konstrukshon, pero tambe pa atendé ku holónan ku no ta plasentero. Mi ta kere nos ta papia sufisiente di e prosedura di kalki Awo ki ta ora pa nos ban bek aya na Rif Sint Marie. Werbaat ta un homber ke traha un mapa hopi detaya di Kòrsou, mapa topografiko. I diferente kaminda bo ta bai bo ta mira e ta bisa bo tin un ruina aki, tin un ruina ei, pero akinan no. Por ta e kontesta Ta haya riba di e fort. Contrali na e piedranan pafó, ora bo para ariba, bo ta mira klenku, klenku special pa tempraturanan haltu. Bo ta kere cu bo ta wak den un pos, pero ta un construccion riba tera e ta. Kisas e dos klenkunan aki cu cos skibi riba nan por duna nos un indicacion di ki tempu a traha e forno aki. E piedra ta mericano. I riba internet nos tan e potrèt di un piedra ku e mesun inskripshon ku esnan pegá den e fòrno. Mi ta kere ku nos e nos kontesta. Si klen ku nan ta di AP Green, anto abou tin para Empire DP, Dry Press, un kompania ka kuminsá na diesnuebe dies. Barbata a kaba su mapa na diesnuebe dies, p'esei e ruina aki no ta riba dje. Awor si, ban bek na e asuntu di salu. Pero e pregunta ta keda, kon bo ta saka e salu di e salianan di Sint Marie, ku ta riba Cerrito, kaba? Kon nan ta yega haf? E potrèt akí ta mustra kon trahadónan ta pone sakunan di salu riba garoshi. E garoshi na su turno ta transportá e salu riba un kaya ku ta bai stret te na playa Daiboi. Na fin di e kaminda tin un, dos, tres depósito di salu na Daiboi i aki sí e barkunan grandi por tira nan anker. Na playa di Daiboi, kompletamente na bo man drechi, esei ta si bo kara ta pa laman, bo ta bin topa un muraya basta bieu ka sobra. Anto posiblemente e muraya aki, si eseinan, ta di e pakhuis, e zoutpakhuis ku ta tin antes un di e tresnan. E úniko kos mas ku nos ta sobra ta un potrèt bieu ku ta mustra e parti dilanti di e promé depósito di Salu. Ora Salu yega na e depósito, e ta subi botonan chikitu. Di e botonan chikitu. E ta bai na barkunan pafó pará na Daiboi. Djei nan ta subi e salu riba e barkunan, e barkunan ta hiba e salu haf i di haf e ta bai na su destino final. I esaki ta djis un bista relámpago di e industria di salu na Sint Marie.

Pero pensando riba kalki, mi ta kere tin sierto kos ku nos por bai apliká den nos propio bida, pasobra nos tur un tempu òf otro den nos bida nos a yega na e punto ku nos ta bisa, mi ke kambia. Anto ora bo pensa e kos aki, kòrda riba e piedra di kalki. Laga nos hasi manera ami ku bo ta e piedra aki, i nos ta bisa, Hò, mi mara mi ta útil pa yen otro kos. Oke, por, pasobra e piedra aki nan ta útil pa mas kos. pa pleisterwerk, pa blancha kas, e kende e por skonde e piedranan su tras, e por mara piedranan na otro tambe. Pero pa e yega einan, e tin ku bai den bòm. Bo sa den kiko m'a kaba di benta e piedra ei? Den un otro fòrno di kalki. Pa e piedra kambia, e mester pasa den e fòrno. Temperatura nan haltu. pruebanan, momentunan difísil. Pero tur e momentunan difísil aki t'e pa forma nos, kambia nos i dependé di nos perspektiva ora nos ta pasa den e momentunan di prueba e por kambia nos hasi nos un mihó hende. Ora bo ta sinti bo manera un piedra di kalki den bòm di un fòrnu kayente, kòrda e versíkulo aki ku ta bisa prueba den fe ta produsí perseveransia. No nesesariamente kandela ta un kos malu. Kandela ta bini pa sibu útil i pa despues di tur kos bo sigui para firme. I sòru pa e perseveransia ei hiba boso na madures kompletu. Mi por imaginá mi Pastor Pötman pará akinan anto no tin nèt, nèt, Nada. Pero bo sa kiko? Loke bo tin, esei bo tin ku duna. E ta tin su edukashon i kere kompartí esei ku e pobernan aki. Awor wak e kos aki kome un ratu. Kiko tin skibí e kinan? E ta bisa ku ta Pastor Putman a funda e parokia aki na dies ocho trinta i ocho, pero te ariba e ta bisa, Boso ta lus pa mundu. Palabranan di Hesus mes esakinan ta, anto un romano di promé siglo ku yama Plinio a bisa, No tin nada mas útil na mundu ku salu i solo. Anto ta interesante pa mira kon Hesus tambe ta bisa su hendenan, Boso ta lus, manera solo. Anto djis promé kesey i se boso ta salu pa mundu tambe. Tur dos. I f'e ora Hesus bis'e kos ekinan ta pasobra esá ku tin skuridat i lus ta bria den skuridat, pa skur ku por ta un tiki lus, bo ta mir'el djaleu. Ku otro palabra Hesus ta bisa, Wak, Bo presensia den e mundu aki komo mi disipulonnan mester hasi un diferensia. Un granito di salu, asina chikitu e ta, pero e demanda p'e ta asina gran. Rònt mundu ke salu. I bo mester imaginá bo den un tempu ku no tin frishidèr, ta salu ta loke ta preservá karni òf piskado, loke sea e otro. Anto Hesus ta bisa, Asina boso ta. Salu pa mundu. Ora mundu perde su smak, pos nan t'ei. Ora mundu ta manera den un dip, pos nan t'ei. I huntu ku e versíkulo aki ta bai e otro versíkulo, Boso ta lus pa mundu. Anto, kon ami i abo por ta lus pa mundu? sea amabel, sea un hende integro, papia bèrdat, sea un hende ku ta trese goso, un hende ku asta ora kos ta bai malu e ta buska pa wak lo mehor. Asina bo ta laga bo lus bria den e mundu aki, rumannan. Meskos asina, boso mester laga boso lampi bria pa otro hende, pa nan mira boso bon obranan i alabá boso Tata den shelu. E motibu pa bo hasi bon obra no ta pa abo haña gloria, pero ta pa bo Tata ku ta den shelu risibí tur onor i tur gloria. Putman a bria p'e komunidat di Santa Rosa. El a invertí asina tantu den nan, el a bringa pa abolishon di sklabitut asta despues ku el a bai Ulanda bèk einan tambe el a sigui lucha p'e kousa aki. Pero bo sa, ora el a bai ta manera tur hende a lubidá riba dje. P'e esaki ta e kos, no montoná bo tesoronan aki na mundu, montoná bo tesoro den shelu. No wòri ku hende ta lubidá, sa ku Dios ta kòrda loke bo a hasi. I laga hende mira bo bon obranan i duna Dios tur onra i tur gloria.